सासुर में पहले जाए छलिए तो लोग सब कहे छले फल्लमा के अली जमे बुझलो आब जेबे तो सब फोटो ले आबि जेते ओ बाबू जखने हमर कनिया के सामने में सब लेते फोटो हमर कनिया तो कहते आब धर पड़ते ऑटो ठीक है ना ताहि दुआरे हम सासुर जाए नहीं छे नीक नीक कुछ खाइ नहि छियै से अपने पढ़ाइ लिखाइ कतऽ तक केने छियै कहलकै बाबू हमर दसमा मे जे जे केलकै फेल देखै छी तोरा सनक धेने छै सबटा मेल अहाँके शादी बियाह भऽ गेल अछि कि अखन एक बेर भेल छै बाबू बाल वि- बाल विवाह नहि कहै छै लोक जेनाकि हम रहियै घरमे ल- बाबूके बड़का ओहियोमे लड़का बुझलहुँ हमर बाबूके छलियै हम दिलके तड़का कहलकै एकर कए दै छियै एक बेर बियाह किया कि मुँह छलै करिसिया कियाकि हम जहिया जहिया जाइ छलियै स्कूल मास्टरके पूछै छलियै यौ माँ साहब एगारह गो क्लासमे दुइए गो किया छै खुजल तऽ कहै सबके छै बुझल हम कहलियै ओहि दिनसँ जे हमर दिमाग तऽ खुजले छै मास्टरोके आब बुझले छै अच्छा सासुर आर जाइ छियै तऽ अहिना बजै छियै कि सासुरमे जे छै से नॉर्मल रहै छियै सासुरमे जकरा रहै छै भायजी साइर वएह ने सिखतै गारि हमरा तऽ होइ छै मारि बुझलियै भाय हमरा तऽ केओ नहि छै साइर नमस्कार प्रणाम अपने सब अखन राज न्यूज झंझारपुर देख रहल छी और हमरा संगे देख रहल हेबै एगो चित परिचित चेहरा जे छै से अपने सबके सामने अखन दिखाई दे रहल हैत ई छथि मैथिली स्टार दीपक ठाकुर जी हिनकर जे छै से सोशल मीडिया पर अखन खूब जे छै से वायरल चलि रहल छै जतेक भी रील या वीडियो अबै छै ओ खूब वायरल चलि रहल छै हिनकर जे गप सुनबै तऽ अगर हँसी अहाँ नहि रोकि सकै छी हिनकर गप सुनि कऽ आओर बाँकी किछु नहि हिनकर जे गप दू लाइन सुनि लेबै तऽ अखन अहाँ केहनो भी जे छै से स्थितिमे हैब लेकिन अहाँके हँसै पर मजबूर कऽ देत तऽ सबसँ पहिले सर की हाल समाचार छै देखियौ प्रणाम करै छी हिनकर हिनकर न्यूज देखैवला सभगोटाके आ हमहूँ बजायब एक दिन जहिया भोज करबै लोटा के प्रणाम करै छी एखन एहि माइक से सब गोटा के ठीक ने भाय बुझलियै हम सब गोटा के ई कहै छी जे आइ हमरा लगन एलखिन जे हमरा देखलखिन तें ने एलखिन के भाय कि मस्ती दिन रहते ई ओनाहु छियै न्यूज हम तऽ आब देबे करबै व्यूज बाबू अहूँ सब करबै कनी माथा यूज ठीक ने आब कहियो बात जे कहबै से कहू आप तऽ देख लेलिए अखन जे छै शुरुआती दौर छै हाँ, हाँ। अपने जे छै से सबसँ पहिले सोशल मीडिया पर कतेक दिन से छियै जेना कि सोशल मीडिया पर तऽ हमर आईडी खोललियै बाबू 2013 में हम्म। नहि कहै छै बुआ तोहर तेरहवीं बचल छौ तऽ जते भी दिन रहै ओ छलै तेरहवीं बचल आब तऽ छै मैथिली स्टार के सबटा दुनिया गछल ठीक ने भाई तऽ 2013 के खोलने रही आईडी तामे नहि चलै छलै सोसाइटी आब तऽ अलगे आबि गेलै वेराइटी बुझलियै भाय आब ओना छओ महीना से चलै छै छओ सात महीना भेलै कॉमेडी करला तऽ बहुत जबरदस्त जा रहल छै बाबू मिथिलाञ्चल में आब तऽ लोक रहैए लगैए जे सब मैथिली बुझि रहल छै तेँ तऽ हमर वीडियो सुझि रहल छै अगर अहाँके मैथिली बुझा रहल है तऽ हिनकर वीडियो जरूर हाँ। सुझा रहल हेतै हँ हँ आओर जे छै से एगो चीज कहू एखन जे एहन तरहक जखन बात बजै छियै तऽ जे समझे वाला छै ओ तऽ खूब एंजॉय करै छै बात हँ हँ किछु आदमी एहनो भेटल जे अहाँके प्रति जे छै से निगेटिव सोच राखैत हेतै हँ तऽ जेनाकि निगेटिव बला हमहूँ निगेटिव बनि जाइ छी कियाकि निगेटिव बला फोटो देखाइ नहि छै बुझलियै तऽ हमर बात जकरा बुझाइ नहि छै ओ तऽ किछु नहि बुझतै कियाकि ओकरा बुते तऽ हमर आइडियो नहि खुजतै ठीक ना भाई जे नहीं बुझे छे ओकरा नहीं बुझा दियो और जे बुझे छे ओकरा तो बुझ दियो पूरा दिमाग खुजा दियो बुझलिए ने भाई देख लियो हम ओनाहु डबल चीज हरदम बाजे छे जना कि अहाँ एखन एलिए माइक ले क बिना माइको के हमें नहीं बाजे छे सारा कॉमेडिए रहे छे तो तखन तो एखन सब रहे छे दुनिया में कनी कनी फंसे वाला वीडियो एहन ताके छे जे में कनी होय हंसे वाला सही बात ठीक ना भाई तखन तो हम आने छे बढ़िया बढ़िया पॉइंट हंसे वाला कह दे छे बाबू ज्वाइंट ठीक ने चलू आओर अगिला सवाल के जे छै से अहाँके शादी बियाह भऽ गेल अछि कि अखन एक बेर भेल छै बाबू बाल वि- बाल विवाह नहि कहै छै लोक जेनाकि हम रहियै घरमे ल- बाबूके बड़का ओहियोमे लड़का बुझलहुँ हमर बाबूके छलियै हम दिलके तड़का कहलकै एकर कए दै छियै एक बेर बियाह किएकि मुँह छलै करिसिया ठीक ने भाय तऽ बाल विवाह केने छियै तैँ तऽ देखै छियै एहन पदवी लेने छियै मतलब शादी भऽ गेल छै हँ हँ शादी भऽ गेल छै चलू आओर अगिला सवाल जे छै से अपने पढ़ाइ लिखाइ कतऽ तक केने छियै कहलकै बाबू हमर दसमा में जे जे केलकै फेल देखै छी तोरा सनक धेने छै सबटा मेल बुझले भाय हम नहि देने छियै दसमा के परीक्षा कियाकि हमर तऽ दोसरे रहै इच्छा बुझलियै कियाकि हम जहिया जहिया जाइ छलियै स्कूल मास्टरके पूछै छलियै यौ माँ साहब एगारह गो क्लासमे दुइए गो किया छै खुजल तऽ कहै सभके छै बुझल हम कहलियै ओहि दिनसँ जे हमर दिमाग तऽ खुजले छै मास्टरोके आब बुझले छै ठीक ने भाय दसमाके बाद नहि देलियै परीक्षा कियाकि हमर बदलि गेल छै इच्छा ओहि टाइममे चालू छलै रेडी हम कहलियै नहि चलतै कॉमेडी आब तऽ बंद भए गेलै हर जगह रेडी देखियौ ने हम चलि रहल छियै जेना बैटरी के भर रेडी आब खाली चलि रहल छै मैथिली हाँ, स्टार के हाँ, कॉमेडी गजब बस। है, गजब और जे छै से अखन यूट्यूब और फेसबुक पर दुनू छियै कि सिर्फ फेसबुक पर छियै नहि जेनाकि देखियौ यूट्यूब पर तऽ आओर फेसबुक पर हम दुनू जगह जे छियै से बहुत पहिले से छियै दू हजार तेरहे से छियै दुनू चीज पर लेकिन पहिले 2013 में की छलै तऽ जेहन रहै छलै गाना के धुन तेहन लोक सब गाबि दै छलै निर्गुण ठीक ने एखुनका टाइम में छै सबटा लेटेस्ट वर्जन तखन तऽ हमरा में बच्चे से लागल छलै सर्जन ठीक ने हम तऽ पूजे करै छियै ओहिसँ पहिले तऽ बता देलहुँ जे कखन हेतौ विसर्जन ठीक ने भाय तऽ हमर चीज का आब अंत नहि छै कियाकि एगो डायलॉग छै भाईजी शुरू बिना गुरुके छियै अन्त जकर हमसभ बिन्दु छी कतहु जाइ छियै परिचय एतबी दै छियै बाबू हिन्दू छी किएकि भगवानक घरमे नहि रहै छै कोनो कास्ट देखैत हेबै बाबू भक्त नहि होइ छै लास्ट ठीक ने तऽ ई सोचि कऽ आगाँ बढ़ै छियै दसमा क्लाससँ बहुत ही आगाँ पढ़ै छियै तऽ अपने सब देखलियै हिनका जे छै से यूट्यूब आओर फेसबुक पर दुनू जगह जे छै से देख सकै छियै अपने सब हिनकर आईडी जखन खोलबाक हुए तऽ मैथिली स्टार जखने लिखबै तऽ तखने जे छै से धराम सन लाखो हजारो वीडियो जे छै से अब अपने सब- हमर आईडी रहै छै सबसे ऊपर कहै छै मिथिलांचल के ई छौड़ा छियै से ऊपर बुझलियै भाय ताहिमे आब जे करबै एक बेर सर्च पता चलत हमर हिस्ट्री हमरे नाम से चले छै क्या गो जगह रजिस्ट्री बुझलिए भाई नहीं बुझलिए एक बेर हिनकर छे न्यूज बाबू जरूर करबे यूज क्या कि हम एहिमे भेल छे कन्फ्यूज ठीक है गजब भाई गजब गजब लागे छे भाई ओनाहु जा जगह जते आवे छथिन न्यूज वाला ओ तो बात करबे करथिन बाबू कन्फ्यूज वाला ठीक नहि यौ भाय तहन दै छियै माइक हमहूँ दै छियै किछु लाइन बढ़िआँ राखि अच्छा सासुर आर जाइ छियै तऽ अहिना बजै छियै कि सासुरमे जे छै से नॉर्मल रहै छियै सासुरमे जकरा रहै छै भायजी साइर वएह ने सिखतै गाइर हमरा तऽ होइ छै माइर बुझलियै भाय हमरा तऽ केओ नहि छै साइर हम असगर नहि नहि हमर कनिया छलै रसगर तै छै असगर ठीक ने भाय आ देखियौ जे जे अगर किछु अहाँ नुकेबै तऽ फेर लोकके केना बुझेबै कि यौ तऽ हम सब किछु छियै जानैत तैं तऽ छी अहाँ सबके मानैत तऽ सासुर जाइत जखन हेबै तऽ हाँ। थ- अ- अड़ोस पड़ोस के जे छै से लड़की सब तऽ जरूर आबैत हैत ने जहिया से भेलियै ने हम ई फेसबुक पर वायरल ताहि दिन से हम सासुर जेनाइए छोड़ि देने छी रिकॉर्ड बाबू तोड़ि देने छी बुझलियै सासुर में पहिले जाइ छलियै तऽ लोक सब कहै छलै फल्लमा के एलै जमाय बुझलहुँ आब जेबै तऽ सब फोटो लै लए आबि जेतै ओ बाबू जखने हमर कनिया के सामने में सब लेते फोटो हमर कनिया तऽ कहते आब ई धरऽ पड़ते ऑटो ठीक है ना ताहि दुआरे हम सासुर जाइ नहि छियै नीक नीक कुछ खाइ नहि छियै नीक से कुछ खाइ नहि छियै, सासुर जाय सबके रहै छै आशा बाबू साइर भेटतै एगो विपाशा ठीक ना तहन तऽ हमरो छै एकटा आस भगवान जरूर देतै एक दिन हमरा पास ठीक ना अच्छा ई कहू जखन फेसबुक और यूट्यूब पर सब जगह 2013 से छियै एतेक बढ़िया जे छै से अहाँके चलि रहल छै वीडियो सब खूब धकाधक चलि रहल छै तऽ किछु जे छै से आमदनी सब होइ छै कि नहि होइ छै देखियौ भाई बताबै छी जाहि दिन से ई फरियाबऽ लगलियै बात सरियाबऽ लगलियै ताहि दिन से आबै छै किछु पाइ ठीक ने यौ भाई ओहिसँ पहिले नहि आबै छलै कियाकि छौड़ा तऽ कोनो गाना गाबै नहि छलै तऽ पैसा केना आबै छलै तऽ आब किछु किछु करै छियै हम थोड़े ने ककरोसँ डरै छियै ठीक ने भाय तैयो हम ई तऽ लै छथिन न्यूज आब तऽ जबरदस्ती कए रहल छियै यूज ठीक ने औरो किछु काज करै छियै कि बस इएह मे जे छै से जेना कि हम एखन- बताबै छी अपना ओना मिथिलांचल में की छै भाईजी जे जकर बेटा होइ छै इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर तऽ ओकर बाप बुझै छै नहि हमर बेटा सुतरले हम्म, ठीक ने भाय आ ई नहि बुझै छै जे दिन बनि जेबै स्टार तऽ लोग कहते हेलीकॉप्टर से उतरले है इंजीनियरे डॉक्टर बनला से की होइ छै सुतरले नहि जय दिन बाबू सब बनऽ चाहै छियै नेता लेकिन मैथिली स्टार बनते जरूर एक दिन अभिनेता ठीक न हम्म। सब जना कहै छै जे हमर बेटा के मैट्रिक परीक्षा से उतरले तेना एक दिन हमरो बाप कहते हमर बेटा परती पर हेलीकॉप्टर से उतरले चिन्हा जी अ, जे छै से अगिला एम छै कि जे छै से अभिनेता बनैके छै पक्का पक्का भाई नेता तऽ बने के नहीं हो क्या कि जखने बनबे मुखिया सब कहते हम छी दुखिया बुझलिए यो जाकि जबे मांगे ले वोट तऽ कहते दियो कम से कम पाँच सौआ नोट तऽ एहन ने कि अभिनेता बनला बाद फेर बनऽ लगबै नेता कियाकि नहि, अखन जे नहि, छै यहाँ से भारतमे इएह चीज भारतमे आओर खास कए कऽ बिहारमे देखबै जतेक भी जे छै से हीरो सब छलै अभिनेता सब सब बनि रहल छै अखन नेता नहि हम बताबै छी जे भी केओ अभिनेता नेता बनि जाइ छै ओ ई सोचि कऽ बनै छै कि जे हमरा तऽ सभटा दर्शक हमरा थोड़े ने बनबऽ पड़तै नवका शीर्षक आ तऽ सरा रहिते छै दर्शक एक बेर जादू देलक फैले सभटा हिले बुझलियै भाय ओनाहो देखियौ भोजपुरी इंडस्ट्रीज कते सुन्दर छै जैँ की केलक कोनो पिक्चर रिलीज ओहिसँ एक दिन पहिलैए दुनू झगड़ा कए कऽ कहि देलक प्लीज तुरंत ओकर भोरे रिलीज किया तऽ ओकर पिक्चर में जामे ओ सब झगड़ा सरियेतै नहि किछु फरियेतै नहि तामे नहि करै छै रिलीज बुझलियै ने भाय खाली अपना मिथिलांचल में सबके सब करऽ पड़ै छै प्लीज अहाँ माइक वाला छियै बाबू अहाँ जाइत हेबै जेनाकि आइत एलियै कॉमेडी वाला के न्यूज बनबै लए तऽ बुझै छियै जे कनि व्यूज हेतै अगर जाइत हेबै कतौ मुखिया जी सब वाला मे कोनो दोसर चीज वाला मे तऽ डर लागैत हैत ने अहूँके हाँ एनाहिए डर के चक्कर में तऽ हम घर छोड़ने रहै छी भरि दिन बाबा हमहूँ एक दिन चालू केने रहियै इएह न्यूज एनाहिए एकटा न्यूज बड्ड केलियै माथा यूज बुझलियै भाय लोकसभ कहलकै लए लिअ जहन तीन तीन टा चैनलके कए देलकै मैनेज हमरा घर पर भेज देलकै टिकट ओहो कहलकै तोरो देखने छियौ केने रही लव मैरिज बुझलियै हम कहलियै नहि आब तहन तऽ हमरो न्यूज भए जेतै केओ हमरा पुलिसवला नहि तऽ लए जेतै ओहि दिनसँ न्यूज छोड़ि देने छी बाबू छोड़ि देने छियै हँ रिकॉर्ड तोड़ि देने छियै न्यूज नहि करनाइ यऽ न्यूज जे छै से हँ। विवादित रहै छै बहुत बहुत बहुत आब अहाँ भाजी हम अहाँके पूरा सपोर्ट करै छी मिथिला मैथिलीके लेल कमसँ कम एलियै ने हम्म, अगर ई वीडियो मैथ मिथिला मैथिलीके लेल देखियौ भाय पैसा तऽ कौड़ी दुनियामे सबके छै जे नहि कमेतै ओ आगाँ नहि जेतै पैसा कौड़ी सबके कमाए पड़तै लेकिन ओहिके लेल किछु किछु अहाँ जेनरेशनोके जे पिछला जेनरेशन आबै छै सीढ़ी आबै छै ओहि सीढ़ी पीढ़ीके समझाइयो ने जे मैथिली भाषा त्याग नहि दियौ भाय किएकि कहै छै माई के ममता बजा रहल छो जे बाहर में छथि हमर भाई हुनका लेल छै कि जे माई के ममता बजा रहल छो सुतल छन इस भेर कोना आ बहु जाग अपन भाषा ले रे सहबे एहन अनहेर कोना अपन भाषा के लेल जागू किछ किछ हमरे जका करे में बाबू लागू जैसे अपन मैथिली भाषा जेतै सबसँ आगू आब ऐसा आगा की हम बाजू